Handak ka baharagu nang apa, ujar nang bagian sini ni bagus baharaguan ayam kita di sini ni. Handah ulun kada manyaranakan amun pian baharaguan ayam. Kanapa kanapa ikam nang protes? Pian semalam baharaguan kambing baranak lagi. Kada kucingnya jua nang salah, siapa nang hakun? Pang kucing tu jua. Eh. Kucing manyarangi kambing ngitu kisahnya.
Kada nang bujur-bujur nah aku ni kan handak batakun ni nah ya kalo ai.
Sebelah sini. Ulun, muntung ulun sebelah sini. Kan ada rabies ya lo.
Bagian ikam ni datang ke sini handak minum haja kah? Rencana tadi itu duit lagi minta julak. Astaga.
Julak ni lagi behitung lagi nah, hmm. mana modal, hmm. apa nang kira nang bagus. Anak baharaguan ayam berapa nang mulah kandang, anak maulah makannya makanannya nih tadi.
Baharaguan nah, ayam lah. Eh, eh. Ada kepatuhan nang tahu ibaratnya nang Kalu ada eh papatuhan kah, siapakah kaya itu nah. Ubah iya. Mana bang, ada pembakal bang? Nah, tahu am, jadi jadi itu. Maka nah, waktu jaringan.
Iya.
Nah, siapa tahu ada kenalan kah, pukulan sini nah. Pembakal ada jelok.

Julak ni handak baharaguan ayam. Oh, kawa ai. Ada ada pepatuhan ka pian? Apa tadi?
Anu, panas banar kada connect. Oh, anu handak baharagu ayam bakal ai. Kadada beisi kawan, ujar urang tu di kampung kita ni kadada nang baharagu ayam lagi. Nah, jadi handak beusaha ayam pulang kayak itu nah. Kalau jadi kisahnya ini pengen minta modal kayak itu kah? Nah, sekalian lagi kalau kawa ya kalau ya nah. Ada kah bisi patuhan diri nang bisi ayam kah sabanak belajar kayak itu nah. Imbah sudah tahu nang kayak itu kan hanya sama kalian yang anu bakal. ini boleh minum lah. Nggih. Nggih, nggih, nggih.

Amun handak baharaguan ayam lah. Inggih. Amun papatuhan tu kadada. Inggih. Kalo dingsanak ada.
Oh kaitu kah. Inggih.
Jar udah yang penting kawa pian baharaguan hayam. Kawa lah kita kasanaan jua Anum bakal. Pabila?
Wahini. Wayahini ai jua.
Datanglah. Kawa aja pang, cuman ulun kada kawa lawas. Ulun mangantarakan aja. Oh, Hanya kayak menunjukakan aja.
Menunjukakan aja. eh, kayak apa bang kita kisahnya di sana? Ayu ah bapadah aja, jar pambakal to, ta mawainya menjelasakan. Oh, ya Nah di kah. situlah kawa baharaguan macam-macam ayam. Nggih.
Oh. Ayam kampung ada, Oh.

Anak wayahini ayo. Ayu deh kena amunnya anu habari uncit nah. Yu ha, ulun menghabari uncit dulu lah. Ih.
Padahi uncit, dilajui tuh nyaman be imbah pambakal.
Pian ini rencana baraguan ayam berapa ikung gerang? Ayam mun banyak kah? Ada juga pang amun nang sa 10 20 kah dahulu ya kalau pemula nih orang tuh. Eh.
Itu kadikitan itu Julak eh. Iyalah. Inggih.
Maunya itu sikung dua ikung dulu.
Ada. Iya dulu kan. Kan menambahi kena kan. Kan itu pang bagusnya. Jadi coba dulu sikung dua ikung. Inggih. Ka, mau kada behinta lo. Iya. Nah, jadi bilanya pian itu menukar lagi ayaman tuh tuh murah jose harganya. Oh. Mau lagi halus nukar. Oh.
Nukar laki bini.
Inggih. Kalau pian membedakan laki ayam laki ayam bini lagi halus. Nah kada bisa makanya nah, belajar. Pun di sana oh, kena. Kayak itu kah?
Dia tuh ahlinya ahli juga situ. Oh.
Jadi menukar lu sa Sepasang. Nambi, oh nambini seikong, hmm. nalaki seikong. Nggih. Oh.
Mulai anakan, jangan okay. langsung nangganal. Nangganal tuh pian kerada apa jurang tuh maharagunya tuh nah. Oh.
Kalau lagi halus kan maharagunya pian tahu, oh ini, ini. Hmm.

Nggih nggih nggih.
Jangan kada dipadahi kena Mbak Kala eh. Apanya?
Anu nang disanak pian tadi.
Kena madahi.
Oh nggih. Nggih. Mau aja tuh nya menjelasakan.
Nggih. Kada ngalih kada orang itu. Oh nggih.
Makasih banyak lah Mbak Kala. Ma ini mah haur-haur pian Mbak Kala ya, neh. Eh.
Kupiah ulun tadi mana ya? Oh, ujar bang tertinggal. Astaga, ay.
semoga mate lah nge nge assalamualaikum hati hati mbak kalah salam ah mantap sudah nek mana anak beda dua tadi nih pepadah nang hendak bimbai jar hendak anu tadi
Astaga, kemanaan bagian ikam nih lawasnya, ay. Ke warung dulu juga, Kai. Ikam kemana gerang mencari uncit?
Ke rumahnya, cek di rumahnya, kadeda. Kalau nya uncit nih kada di rumahnya. Kayak apa kita nih mendatang, mendatangi ding sana pembakal nih? Di mana? Di mana gerang ya? Di simpangan sana jar, ujar pembakal tadi. Oh, di simpangan.
Kawan sidin kah?

Itu kepalanya.
Apanya? Hah? Kepalanya diketok. Mun urang kada sarik ketok ah. ketok aja ada orang di dalam. Okay. Nah, ulun handak bahauran dulu oh. ke atas. Tapi sudah pian pada hela? Sudah.
Nggih. Wah, oh, aku nanya sini. Ngaran sini enggak Ipul.
Oh, iya kah.
Tahu lah pian enggak Ipul?

Nang paling bagus tuh nah pakannya tuh nah apa nih kira kayak itu toh? Nah kami di sini kalau masalah pakan nih lah, okay. kada sama bang lawan orang.
Oh.
Tapi kada salah nih berarti orang nih. Iya, salah.
Kita di sini kalau orang kan makan tukar tukaran di pasar lah. Okay, okay, okay. Kalau kami ada, kami oh. meracik seorang. Oh.
Jadi ada dua itu yang dipakai itulah. Okay.

Jadi itu dasar bujur ada orang berjual lah. Ada.
Tinggal mencampur aja lagi kita. N4 S1 lah. N4.
Tahu lah ikam nah. Amun di hiji ini mana kayak nasi. Eh kada mau, Pak. N4 S1. N A S I Iya kan pakai bahasa anu juga kita. Pakai bahasa ilmiah juga. Yang oh. saya kira tapi dasar bujur nasi. Itu pas bagian. Jadi nasi kita campur dadak. duduk, alapak berdiri. Jadi N2 S1 tadi tuh nasi N4 N4 N4 S1 tadi tuh nasi wara. Nasi kah? Nasi. Han, tia jarku jua. Han, nang nang sebutingnya bang tadi nah. D kuadrat. D kuadrat K tadi. Dadak. Kan pelajaran kian nih ngarannya. Itu mau maluhe ngarannya. Ada kada mau alih bujuran. Dadak.
Si dini apa nyarikan bah ini? Kadak.
Ulun ini hendak belajar bujur-bujur. Nah, ini kan melajari bujur-bujur ya kalau

Tarima kaseh, Assalamualaikum. Kada sarik aku sudah. Bisa besabar.
Kada nya nang kaitu pang.
Ini pakan kalo hanya. Eh. Kita perlu anu lagi membedakan jenis. Ini kada tahu kalo. Coba kalo handak belajar tu betakun nang betumat ni nah bujur-bujur betakun jangan menyenyarik kaitu. Kada nya nah ulun tadi nah sarik sudah terlah. N4

Dari dua ka ka tadi kah? Eh, nah kan baharagu ayam nih pulang nang bagusnya nih nang kaya kayapa? Nang anunya tu nah, bibitnya tu nah. Nah ya bibitnya nang kaya apa? Nah kalau masalah bibit supaya kita nyaman maharagu, ya kalau lah kita nih handak nang kaya apa dulu? Handak yeah. dijadikan ayam petelur kah? Handak dijadikan anu. pedaging kah? Kalau pedaging kan otomatis anu. banyak laki. Yeah.
Membedakan anak ayam tu nah. Hmm. Eh, mulai halus tuh kalau yang laki yang bini kan kayak apa? Jadi nyaman dipisah.
Bah gampang itu kakanakan gini bisa itu. Jujur ya jujur, kadang kali kada.
Kada usah belajar di YouTube, kada usah belajar di macam-macam. Paling nyaman itu kayak apa?
Eh, lajari bang kami dah.

Eh beduduk kita yang mana? Beduduk, ah. Eh, eh, eh. Lapak dah berdiri dah. Eh, eh. Kada nih batis, batis sakit jadi ngalih bedungkung. Oh, kayak itu kah?
Orang cak kada bedungkung pian apa tungging. Tungging aja.
Begamatan nih kita lah. Ah. Jadi ayam tuh umpamanya dalam kandang nih lah, Iya, dalam iya, kandang. Perhatiakan bujur-bujur dulu nang bunyi yang iyanya tu. Oh, iya. Entah itu malam kah. Nya malam kan banyak banyak ranai itu ayam iya, tu. Iya, iya, iya.
Dihintipakan ayam tu hmm. apabilanya anu aktivitasnya kelakuannya kelakuannya ini kan makan bedakan ayam bini ayam laki nih eh. kita lihat di apabilanya bakamih berdiri laki

Kada bujur-bujur, neng kan kada tahu neng kada karena ayam banyak neng lah. Ini masuk akal kada dulu?
Kada masuk akal pang pinanya. Nah. Ayam bejungkung. Kita nih anak membedakan bujur-bujur supaya jangan tersalah. Iya, iya, iya, iya. Iya kalau.
Iya. Nah, kita lih.
Berdiri. Jadi bilanya berdiri, Dere, kami. laki positif tuh. Bilanya bejungkung. Seribu persen, anu pasti tuh. Pasti itulah. Laki.
Bisa dilihat. Ayam bejungkung. Pak kami.

Oh di belakang kepalanya, Kepala.
ada telinganya kalau kepala nang ayam.
Nah, kepala ayam apabilanya babonel bini. Ba